Gelê Brana baş guhê xwe bidin vê çîrokê û ji heval û hogirê xwe re bişînin. Ez bawerim hûnê feydekî qenc jê bibînin. Rojekî yekî masîgir hebû, aboriya wî li ser nêçîra masiya bû. Her roj serê sibê tora xwe dibir û diçû ji behrê masî digirtin. Hinek difrotin, hinek jî danîn malê û dixwarin. Rewşa jiyanê bi vî awayî bi ser de derbas dibû. Rojekî dîsa çû masî girtin anîn malê. Jina wî ji bo xwarinê nava wan paqij kir. Ji nişka ve ronayiyek li ber çavê wê ket. Dît wa cewher e. Ji kêfa gazî mêrê xwe kir, Goka zû were lê binêre min çi dît. Mêrê wê hat, Çawa çav bi wî cewherî ket, hema ji destê wê derxist û berê xwe da ba serrafa ji bo bifroşe. Hat dikana yekî serraf û ew cewher şanî wî da. Got vî cewherî bi çiqasî dikirî? Seraf got heyra ji vî cewherê te heta vêga di piyasê de nehatiye dîtin. Pir bi qîmet e û pir wiha ye. Ez nikarim bikirim lewra zêdeyî qeweta min e û hewqas pere li ba min tune. Masîgir got ka ez ê vêga çawa bikim. Seraf got eger tu bixwazî here ba mezinê cewher firoşa ew ji me bêtir ji van tişta fêm dikin û ancax ew kar min ji te bikirin. Nîşanî wan bide ka wê çi bêjin. Masîgir ket rê çû ba yekî cewherfiroşê maldar û zane li kur hatiye dîtin û çawa hatiye dîtin jê ra mesela xwe tev got û got ez dixwazim vî cewherî bifroş. Cewherfiroş dema ew cewher da destê xwe lê nihêr ji ber ronahî û delaliya wê nikarbû bi herdu çavalê binêri. Ew qas delal bû. Fêm kir ku cewherekî pir beha ye û nikare bikire. Lewra mal û mîratê bavê wî tev biketan ser hev, dîsa jî têra kirîna wî cewherî nedikir. Cewherfiroş jê ra got bira, bi rastî ev cewherê te pir hêja ye. û zêdeyî qeweta min e. Tu bixwazî here cem û aliyê bajêr şanî wî bide, min ne bawer e ji wî pêştir tu kes karibe bihayê vî cewherî bide. Masîgir cewherê xwe hilda û hat devê deriyê waliyê bajêr ji bo ketina hindirê qisrê ji xizmetkara izin xwest û tevlî cewherê di destê xwe da hat huzûra walî. Govaliyê min ez hatime vî cewherî bifroşim. Li gor gotina ji we pêştir tu kes nikar vî cewherî bikiri û bihayê wî bidi. Walî çav bi cewher ket ji xwe ecêb ma. Gu ez bi sal û zemana ji xwe ra li cewherekî wisa digeriyam. Di xewnên şevan de jî min bawer nedikir ez rastî tiştekî wisa bêm. Wey tu ser çavara hatî. Lê mixabin malê min ê ku têra kirîna vî cewherî bike tune. Eger tu bixwazî vî cewherî bide min, ez ê deriyê xezîna xwe ji te re vekim û şeş saeta muhelet bidim te. Tu di nava vî şeş saetê de çi bixwazî û çi qas bixwazî ji xwe re bibe. Got ji vî şertê min re çi dibêjî? Masîgir got waliyê min ser çava ez ê cewher bidim te lê şeş saet jiyekî min re zaf zêde ye. Ez dikarim di nama şeş saeta de xezîna te vala bikim tu jî guneyî. Tu bixwazî hema di saeta mihlet bide min bes e. Walî got na na hema şeş saetê neşkandî ji te re û dekeremke here. Tu çawa dikî bi kêfa xwe. Lê belê dema şeş saetê te xilas bû tê ji wir derkevî û îşê min û te bi hev namîne. Bila haya te ji vê yekê jî hebe. Masîgir ev şertê ha qebûl kir û çû ket nava xezînê. Xezîna walî mîna bexçeyek ji bexçeyê cinetê bû lê cineta derewî. Pêşî hawirdor ji xwe re li dorê temaşe kir. Ji bêhna xweş û ji dîtina bergeh û manzereyên delal bêhna wî derket. Di nava xezînê de sê ciyê ji hev cuda hebûn. Her yek jiya din xweştir û delaltir bû. Beşek bi zêr û zîva û bi dir û yaqûta tije bû. Beşa duduya doşeka ji pirtikê çivîka nerm û nimandî hatibû raxistin. Ciyê xew û îsrehetê bû. Beşa sisiya ciyê xwarinê herî xweş û vexwarinê bi tehm û lezzet bû. Masîgir di dilê xwe de got, Şeş saet ji min re pir in. Ez dikarim vê xezîna wî vala bikim li ar û av dim tiştekî tê de nêlim. Lê ez nizanim ji van her sê ciya pêşî ez ji kur dest pê bikim. Hinekî fikirî û qerar da. Guazê di saetê pêşî herim ciyê xwarinê çavê xwe û zikê xwe birçî têr bikim. Wê hingê qeweta min ê zêde bibe û ez ê karibim telîsê zêra bi hêsanî deynim ser milê xwe û bar bikim. Di saeta jî ez ê ji xwe re van zêra û dir û yaqûta bi keys bikim ji xwe re bidim hev. Her du saetê mayîn jî piştî ku ez westiyam ez ê xwe li ser vê doşeka nerm dirêj bikim heta wextê min xilas bibe. Masîgir rabû çû ciyê xwarinê ket ser wan zad û teamê xweş xwar û xwar û xwar. Heta dikaribû mîda xwe tije kir û zikê xwe kir mîna dawolê hingî çavçillek bû, xwe vedireşand û cardin dixwar. Bi vî ewayî du saetê wî xilas bû. Ji wir rabû çû here zêra bide he. Lê doşeka nerm li ber çavê wî ket, ji xwe re got, ji xwe du saet ji bo vê îsrehetê min veqetandiye. Hema vê gazê xwe dirêj bikim bila parîkî bêna min derê, her du saetê mayîn jî ez ê mal bidim her. Fikrê xwe bi vî şiklî guheran û çû xwe serpişt avê ser wê doşekê. Xwe parîkî veziland û bênekî dirêj da û stand, Nermaya doşekê hingî li xweşê wî çû, çavê xwe danî ser hev û derhal di xew da çû. Di wê xewa kûr û giran de bû mîna wan pelê ji daran diweşin ser ava hêdî hêdî diçin û tê. Piştî demek bi ser wê Xewn û xweşiyê de derbas bû, bi dengekî bilind çavê wî ji hev vebûn û ji xew şiyar bû. Du heb leşkerê walî hatin û gotin rabe hey ehmeq. Şeş saetê te zû de xilas bûne. Hema bi milî wî girtin û wî ji ser doşekê rakirin birin da ku ji nava xezînê derînin. Masîgir got heyra min berdê, hê min tiştek nedaye Hûn çima wisa dikin? Eman, zeman, gidî, ji bona Xwedê bêlin hema çengekî zêr ji xwe re bidin. Leşkera jê re gotin hey mirovê ehmeq. Di nav şeş saeta de te dikaribû xezînê tevê vala lê tu ketî pey xwestekê dilê xwe û tu li pey kêfa xwe çûyî. Ma te nizanbû ev der ne cihê te yî seknê ye. Wî hildan ser milê xwe û bi de'fdanekî avêtin derbayê xezînê û derî lê girtin. Gelê guhdara de êdî em werin ser rastiya vê çîrok ka ji bo me çawa ders û îbret têda heye. Ew cewher rihê mirovan e. Ew qas bi qîmet e loma di dinyayê de tiştek nagije buhayê wî. Lê hûn bi qedir û qîmeta wî nizane. Ew xezîne dinya ye. Pir mezin e û her tişt tê de heye. Ew zêr û zîvê di nav xezînê de emelê salih e, kiryarê qenc e. Ew ciyê xweş û doşeka nerm, bêhayî û xeflet e ku em di nav de ne. Ew xwarin û vexwarin şehwet û daxwaziyê dilê me ne. Vêca ey birayê masîgir û ey temaşevanê hêja. Divê tu dev ji wê doşeka nerm berdî û ji xewa xefletê şiyar bî. Hê şeş saetê te yanî umrê te xilas nebûye, dest bi daneheva zêr û zîva bike ku me got ew jî emelê salih. Wextê te gelek nema. Wê te ji vê xezîna dinyayê derxînin. Tu bixwazî û nexwazî. Tê ji vê xezînê derket. Eger tu nexwazî destvala û bi poşmaniyekî mezin li pişt xwe ve binêrî. Bêje ya Allah ya Xwedê. Kerem ke hema te çi da hev ji bo te baş e. Xwedayê mezin wiha ferman dike, dibê dema mirina yekî ji wan hat, dibêje Xwedayê min ji kerema xwe min vegerîne da ku ez beramberî wî umrê xwe yê ku bê feyde min bihorandiye karê qenciyê bikim. Xweda ji wî kesî ra dibêje Nexêr. Ev gotina ku wî gotiye gotinekî pûç û bêfeyde ye. Heyanî roja ku dîsa bêne saxkirin li pêşiya wan astengek heye. Dema di sûrê de were pifkirin, êdî wê rojê di nav wan de ne esl û ne se feydê dide û ne jî li hev dipirsin. Di wê rojê de kêşana kê giran were ha ew bi ser ketîne. Kêşana kê jî sivik were êdî wan jî bi xwe re zirar kirine û dê her û her li dojehê bimînin. Xweda me teva ji xewa xefletê şiyar bike û me ji wê dojeha ku behsa wê hat kirin biparêze. De bimînin di xweşiyê de.